Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, all Entreprise, déi virum État d'urgence viabel war, kann eng Demande de prêt maachen, déi mat dësem Projet de loi vum Stat garantéiert gëtt. Entreprisen, déi a finanzielle Schwieregkeete si, kënnen tëscht dem 18 Mäerz an dem 31 Dezember dëst Joer nei Prêtë bewëllegt kréien, déi vum Stat garantéiert ginn. D'Zil ass et, d'Aarbechtsplazen an déi ekonomesch Aktivitéit vun de jeeweilegen Entreprisen, ënnert de bekannte Konditiounen nämlech ze garantéieren. Et ass e komplementaart Instrument, wat applizéiert ka gi wann d'Entreprisen hire Besoinen u Fonds de roulement net méi nokomme kënnen, domat se awer eng gewësse Méiglechkeet hunn, dem Impakt vum Coronavirus Meeschter ze ginn. D'Relance vun der Lëtzebuerger Ekonomie sollt net erschwéiert ginn an de potentiellen zukünftege Wuesstem sollt net direkt schonn Affer vun der Kris ginn. Dofir kënnen déi Garantië vun 2,5 Milliarde bäidroen. Och an eisen Nopeschlänner hu sech déi jeeweileg Politiker mat de vum Staat garantéiert bewëllegte Prêtë beschäftegt. A Frankräich ass den Entreprisen dës Garantie och versprach ginn. Leider ass d'Ëmsetzung vun deem Projet dach e bësse manner erfollegräich, wéi ee sech erhofft hat. Vill Entreprisen hunn hire Prêt-demande refuséiert kritt. Den administrativen Opwand ass och e grousse Problem an eisen Nopeschlänner. Wichteg ass et also hei, datt an de Richtlinnen an de Konventiounen, déi mat de Banke verhandelt ginn, och keen neien administrative Waasserkapp entsteet, well et eebe grad do wär, wou d'Entreprisen e weidere Stolpersteen op hirem Wee an d'Relance kéinte geluecht kréien. Et si vill Ressourcen néideg, fir dës Demanden ze traitéieren. An ech mengen, mir hunn et beim Chômage partiel gesinn, datt dee Ramp-up vun neie Ressourcen net ëmmer ouni Hick geet. An ech hoffen, datt dat bei dësem Projet dann e bësse besser geet wéi dat bei aneren Aiden, déi scho méi laang elo lafen an déi sech och mëttlerweil etabléiert hunn, da fonctionnéiert. Eis belsch Nopere wëlle mat hirem Bazooka-System Prêtë garantéieren. Eleng schonn den Numm, dee se gewielt hu weist, wéi grav d'Situatioun ass a firwat et dach aussergewéinlech Moossname sinn, déi hei getraff ginn. Den Di Belsch huet och vun der Bazooka geschwat, Här Bauler. Da si mer scho mei zwëschen zwee Nopeschlänner, déi vu Bazookae schwätzen. Dat fänkt zwar elo u mer e bësse Suergen ze maachen. Jo, ech weess net, ob de Kapp anzéien duergeet. Ech schaffen um ball Fall drun, datt meng Zilsurface ëmmer méi kleng gëtt an deene leschten Deeg. Am Bezuch op d'Exekutioun vun der Prozedur wënsche mer eis als Piraten also, datt e prezise Suivi ka gemaach ginn. An datt déi Prêten also och séier an einfach kënnen octroyéiert ginn. Här President, d'Liquiditéitsproblemer vun de Lëtzebuerger Entreprisë solle kënne gedeckt ginn. Dovunner betraff sinn all déi Betriber, déi temporär a Schwieregkeete sinn. De Problem sinn natierlech déi Betriber, déi och scho virdrun deelweis a Schwieregkeete waren. An ech mengen, datt dat, och wann et aus europäesche Regeln ervirgeet, dach, E Problem ass, datt mer hei vläicht verschiddenen Entreprisë grad an enger Kris nach eng Kéier dee leschte Stouss iwwert den Ofgrond ewech ginn, andeem mer se vun enger ganzer Rëtsch vu Mesuren écartéieren. Entreprisen, déi mat verschiddenen Obligatiounen a Verzuch waren, déi vläicht ënner normale wirtschaftleche Konditiounen sech erkrabbelt hätten, déi kënnen sech sécher net erkrabbelen an och deen Impakt musse mer no der Kris moossen a kucken, fir deen esou gutt et geet ofzefiederen. Dat wäert haaptsächlech en Impakt op de Fonds pour l'emploi hunn, mee dat wäert awer och en Impakt hunn op d'Volontéit vu Leit, fir eng nei Aktivitéit vläicht och ze lancéieren. Virun allem, mengen ech, ass wichteg hei unzemierken, datt eng ganz Rëtsch vun de Betriber net fräiwëlleg opgehalen hu mat hirer Aktivitéit an net fräiwëlleg gesot hunn, mir kënnen elo net schaffen. Et war e richtegen Akt vun der Regierung fir hinnen ze soen, Dir musst zoumaachen. Mee nichtsdestotrotz war et en Akt volontaire vun der Regierung, fir de Betriber ze verbidden, verschidden Aktivitéiten z'exekutéieren. An deementspriechend gesinn ech och d'Responsabilitéit bei genau där Regierung, fir dann dofir ze suergen, datt déi Betriber weider kënnen existéieren. Ob dat Indépendanten sinn oder grouss Betriber, mécht u sech keen Ënnerscheed. Um Enn vum Dag, jiddwereen, dee vu Mesurë getraff ass, sollt och indemnifiéiert ginn. Et ass u sech gutt, datt mer elo hei net schonn CETA oder änlech Traitéen ënnerschriwwen hunn a schonn applizéieren, well do kéint ee sech jo d'Fro stellen, ob dann déi Klausele vum Investitiounsschutz, och elo geltend géife gemaach ginn an enger sanitärer Kris. Wa mir als Staat engem Betrib verbidden ze schaffen, kéint dat, jee no Schiedsgericht, dach hypothetesch esou eng Klausel lancéieren. Ech mengen, datt dat dës Kris hei weist, wéi wichteg et ass, datt mer eis als Staat de Spillraum loossen, fir esou Mesuren ze huelen, ouni de Risiko anzegoen, herno op Schuedenersaz nach zousätzlech verklot ze ginn. Ech mengen, datt dat eppes ass, wat mer definitiv, och wa mer nach eng Kéier iwwert déi international Traitéen, de Libre-Échange diskutéieren, missten uschwätzen. Déi 2,5 Milliarde Garantien, domadder muss ech soen, hunn ech kee gréissere Problem. Sinn halt Garantien. Et, mir wëssen nach net, wat d'Stee schlussendlech wäert kaschten. Et ka sinn, datt, wann tatsächlech alles géif gutt goen an enger super Welt, esou wéi dat no 2018 de Fall war, datt de Stat bei dëser Operatioun, bei dësem 2,8, pardon, 2008, pardon, 2008, jo, d'Joer no der Kris, datt mer e Boni maachen. Et ka sinn, datt dës Operatioun hei herno en e positiven Effekt op d'Staatskeess kéint hunn, wann all d'Präen zeréckbezuelt ginn, wann all d'Fraie bezuelt goufen a wa mer keng Ausfäll ze bekloen hunn. Dat wär den Dramszenario. Kënnt et dozou? Mir wëssen et net. Haut si mir Entreprenner. Haut lancéiere mir eis an en onbekannte Risiko vun zwou Komma fënnef Milliarde Garantien, wou mer net wëssen, ob herno zwou Komma fënnef Milliarden ausbezuelt musse ginn, ob mer op null erauskommen oder ob mer vläit e klengen Excédent generéieren. D'Alexandra Ballmann, Presidentin vum Jonken Handwierk, huet an engem rezenten Artikel esou schéi gesot, Trau dech, maach dech selbststänneg krut an dëser Zäit eng ganz nei Bedeitung. Well et muss ee wierklech an Zukunft Courage hu wann ee weess, datt wann et haart op haart kënnt, een eleng do steet. An am nämmlechte Nomëtte vum Dag, wou et dat publizéiert huet, huet de Vizepremier Dan Kersch nach eemol nogeluecht an dës Ausso quasi confirméiert mat der Ausso, Wann en Indépendant Chômage partiel wëllt, da muss en ophalen, Indépendant ze sinn. Ech muss soen, dëst dierf net de Message sinn, dee mer dobausse vermëttelen. An ech si frou, datt dëse Projet, dee mer elo grad diskutéieren, an déi aner Richtung geet. muss ee sech awer d'Fro stellen, wéi et do da mat der Kohärenz vun den Aussoen ass. Et däerf net sinn, datt aus engem Trau dech, dee mer déi lescht Joren ëmmer erëm lancéiert hunn, en Trau dech net direkt aus dem Mond vun engem Vizepremier gëtt. Esou kann een den Dram vun der Start-up Nation Lëtzebuerg nämlech direkt vergiessen. D'Piraten sinn sech bewosst, datt een iergendwou muss ufänken mat Entscheedungen an datt een och Limitte muss setzen. An vue datt mer net mat all de Limitte ganz averstane sinn, déi am Projet de loi hei geholl goufen, hu mer dann och en Amendement deposéiert, deen ech dem President ginn. An deem Amendement fuerdere mer, datt au contraire vun deem, wat am Gesetz steet, nei gegrënnte Jeunes entreprises innovantes, an ech si mer bewosst, domadder gi mer manner wäit wéi d'Amendementer vun der csv, déi dat op all jonk Entreprisë wëllen ausdeenen, wat ech och ganz sympathesch fannen. Mir hunn eis e bewosste Choix gemaach hei vun de Jeunes Entreprises innovantes ze schwätzen, Start-uppen, Firmen déi e séiere Wuesstem wëllen hileeën, datt déi net nëmmen déi éischt 5 Méint, also Firmen déi dëst Jot gegrënnt goufen, kënnen hir Coût salarial estiméieren, mee datt all Firma, déi dat, all Jeune Entreprise innovante, déi dat d'lescht Joer gemaach huet, kéint och benotzen als Grondlag fir eben hir Prêten ze froen. An da komme mer zu deem leedege Punkt vum Prêt. Däerf een net vergiessen, dëst Gesetz geet net nëmmen ëm Staatsgarantien, dëst Gesetz geet och ëm en neien Emprunt, deen d'Chamber der Regierung autoriséiert. Dat heescht net, datt déi Suen, déi mer haut autoriséieren, muer geholl ginn. Dat ass eppes, wat mantraaarteg a leschten Autorisatiounen ëmmer widderholl gouf. Mir wëssen, datt déi dräi Milliarden, déi mer haut stëmmen, tatsächlech gebraucht ginn. Et muss ee sech awer d'Fro stellen, ween opmierksam de Budget 2020 gelies huet, dee weess, datt de Stat haut schonn d'Recht huet, 3,2 Milliarden, wéi de Finanzminister och an der Kommissioun gesot huet, ze zéien. Dat heescht, wat mer haut maachen, ass, Mir ginn der Regierung d'Recht, net 3,2 Milliarden zéien ze goen, net 3 Milliarden zéien ze loossen, wéi d'Gesetz géif undeiten, mee insgesamt, ouni nach eng Kéier an d'Chamber ze kommen, 6,2 Milliarden. A wann ech dann héieren, datt de Claude Haagen ugedeit huet hei op der Tribün, datt een, 6 Milliarde jo kéint zéien, ouni d'Stabilitéitskritäre vu Bréissel a Fro ze stellen, da kënnt mer déi Zesummesetzung vu 6,2 Milliarden, déi mer elo autoriséieren, wa mer dat heite stëmmen, dach e bësse spuenesch vir. Dat ass nämlech komescherweis dee Montant, deen de Claude Haagen virdrun hei ugeschwat huet. War dat e freudsche Verspriecher? Ech kann Iech et net soen. Ech mengen, de Claude Haagen wëllt eppes soen, Här President. Ech géif en och, ech géif him dat dann och zougestoen. Den Här Haagen wëll lech eng Fro stellen. Den Här Haagen huet d'Wuert. Merci, Här President. Ech hunn, dat war kee freudsche Versprecher. Éischtens hunn ech net Déi 60 Prozent a Fro gestallt vu Bréissel, wéi Der se nennt. Ech hunn drop higewise mat 30 Prozent. 30 Prozent, Madame Kreutz, ech hunn do grad Bréissel ernimmt, 30 Prozent Koalitiounsaccord, datt bis 6 Millioune kënnte gezu ginn, datt een dann déi Krittäre vis-à-vis vum Regierungsaccord nach ëmmer giff respektéieren. Dat hunn ech dozou gesot. Ech géi kuerz zréck un den Här Clement. Ech aktéieren déi Ausso, datt de Regierungsaccord virgesäit, nach kënne bis zu 6 Milliarden ze léinen an datt d'Haut-Chamber soll genau dat autoriséieren. Dat ass dat, wat mer haut maachen. Ech soen dofir och, mir wäerten d'Garantien op alle Fall matstëmmen, well dat den Entreprisen hëlleft, Mir wäerten awer, wat de Prêt ugeet, dogéint stëmmen, well mer der Meenung sinn, datt de Stat haut d'Recht huet, 3,2 Milliarden ze zéien an als éischt soll seng Reserven zéien, éiert en mat neie Prêtë bei d'Chamber kënnt. Ech soen Iech Merci. Froen, wou en a menger Ried héieren hätt, datt ech behaapt hätt, mir géifen näischt fir d'Start-uppe maachen. Ech hu kritiséiert, datt deen heite Projet a mengen Aen net wäit genuch geet fir Start-uppen. Ech ka mech awer net erënneren a menger Ried gesot ze hunn, datt ech gesot hätt, mir géifen näischt fir d'Start-up man. Ech mengen, ech hunn och an der Kommissioun gesot gehat, hei gesot gehat, datt mer eng ganz Rëtsch Saache man, datt dat hei complémentaire ass. Dofir huet mech déi Ausso awer e bëssen erstaunt an vläicht hunn ech meng Ried selwer a schlechter Erënnerung, mee da kann de Minister mech erhellen.